Omurora TV yoosi amazina ni Senyomo Gideon naatunga omugisha kwemerera n'omureeberezi wa Nkore owa kataano Associate Professor Fred Shelder Mwesigwa kwongera kugaaniira na munonga turi omu bwire bw'akaruuru. Akaruuru aka n'ak'eihanga Uganda okutwara n'abeebembezi abaraatwebembera okumara endiijo emyaka etaano. Nyenda tugaaniire bingi biri omu ihanga, internet teriho, Ekikuru n'okureeba nk'itwe abanyamahoro twayengera kuheereza amahoro we are the false estate ahakuba turi abagambirizi baabo abatarikubaasa kugamba niinyenda tumwakiire ayongyere kutuhuumuriza n'okutugaanirira ahakuba n'omureeberezi omureeberezi Cliver TV West ramutsya abareebi tutagira abo. Yebare munonga omutebekanisa kandi omushaki w'amakuru ga TV West. Nitwenda kusiima munonga Mukama okureeba ngu tukiine omugisha gw'okukozesa TV kandi na za radiyo abantu nibazihurira Habaireho okushaasha kugira ngu baihireho za intaneeti, social media, abantu boona amagara goona gakaba gari aha social media. Mbaire ningambira abari aha social media, groups ezindiho, nabagira ngu hati mwatunga omugisha gw'okuza kushoma aha bitabo ahabw'okuba abantu tibakishoma bitabo. Tukuteera ebitabo abantu babireeba batyo. Hati kandi bakunda kugamba ebintu obundi ebirikuba bitacondoziibwe n'okucondoozibwa. Mbwenu hati mwatunga omugisha gw'okushoma ebitabo omu bwire obu. Kwonka ekyo nikikitiira aha rubaju. Twine obukukoresa obusaasi kugira ngu abantu tubaire tumanyiriire kugaaniira, kusindikira ogu okamusindikira ka mesegi, ka infomeshoni. Kwonka okurugiirira oku baatushoboorora, ekyo nikireeta kwerariikirira ahabw'okuba hariho abamwe abarikukoresa kubi shosho mediya. Abamwe intaneeti nibagikozesa kubi, batsindikaho ebishushani obundi ebitari byo. Ebiro ebi twine ekizibu, nambwenu aha guruupu ei ndiho ndugire kubooherereza akashushani abamwe mukareebire. Babaire nibateera ekishushani kya purezidenti nana omukazi we bakuzina rumba, bakuzina amazina gariya agatakareebekaga. Hati omuntu naaza omu situudiyo akore akantu, naabaasa kukakora, akakore omusirikare ariyo naateera abantu omusirikare atariyo. hataine n'ahi kiri. Mbwenu abo nooreeba ngu baine eki bagyendereire. Kandi itwe ab'okukora okucondooza waaza kureeba Amerika, oburuuru bwa Amerika obu obwarugiremu Trump obu yaatsingire. Trump ogwo bakamurwanisa za media companies, social media companies kukira obwingi zoona kureka eya Elon Musk niyo yaabaire neegyezaho obumwe kumuhagiramu akakye. Kwonka ezindi zoona zikaba nizimuteera bamuteekaho ebigambo ebitari byo BBC egyo ei mukuhurira abantu baingi ei bakukunda ekagyenda yaashohoza ebishushani ebitari byo. Midiya obumwe nibagikozesa kubi, obundi nituzikozesa kubi. Mbwenu niky'okureebera ngu obundi gavumenti neehika egira ngu, umm, ebintu ebi ka tube tubyemereirize. Hariho abakubikozesa kubi, n'Amerika nibabikozesa kubi. So Kwonka ku yaaherize yaija yaarabamu. Nambwenu hariho ahu yaahikire yaagira social media eye, Truth Social. Ekyo nikikooreka ki? Ngu na Bungyereza kuri, na Amerika, nabo bariyo abantu b'omutawaana nibakozesa kubi za kanyabwengye ezo. So gavumenti kugira ngu aa reka kanyabwengye ezi tube tuzirekire, neeba ehikire ahabw'okuba nihabaasa kurugamu ekizibu. Hati eki turikwenda kwonka kumanya n'okwetegyereza, itwe abarikuteera oburuuru, Ahi tukuteerera oburuuru, turinde gye oburuuru bwaitu ku baraaze kuteera oburuuru oba oriho. Omu kasheeshe baaza kutandika kuteera, oba ori tayari, tihaine orikukubinga. Oreebe ngu ekibokisi kiriho, obubokisi obu orikuteera tiharimu buri tiikiti, reero mutandike muteere, oraasinge asinge. Reero zaahika eshaaha z'okuteera oburuuru, nabwo obe ori tayari. Ku oraherize kuteera, oze kukora emirimo yaawe. Abamwe nibagira ngu aa noogumaho. Mbwenu waaba oine emirimo yaawe, torikugyenda okagyesha, torikugyenda okaza kuhinga nari okakora ebi wakora. Ka twine ba agents. Buri candidate oyetsimbire aine agent. Iwe nookira agent kwenda kumanya oraasinge? Agent, President Museveni aine agent. Bobi Wine aine agent. Abeesimbire abo boona ba Mugisha Muntu baine ba agents baabo. Kandi eky'obusaasi nyowe ninkira kuza kuteera ahamwe noohikaho oshange omuntu taine na agent. Hati iwe bakukorere ki toine agent? Abamwe tibabaine okwo omu byaro nkahi waagira ebyakubaho niguba nigukusinga. Omushango gwawe.
Kwonka omuntu aine agent we reero kandi ngu baakwiba tikikubaasika. So Ninshaba ngu ba ab'okuteera akaruuru mwena mugyende muteere akaruuru turekye kugira rwekwaso. Hariho aba abashomire munonga ba actually nibakira kuba bari aha social media tibakuteera na buruuru kandi bakirugayo social media ekizaho batandika kugamba bari abataka nibateera oburuuru. Nyowe ninye omwazi ondi rugyere coz isingiro nyineyo emisiri yangye okwo Mbaire nimbuuza n'abataka n'abataka n'ogaaniira nabo bari reedi nibenda kuteera akaruuru kaabo tibaine baari buri omwe aine omuntu we nangwa naamukugambira n'okumuga we taine nshonga eh. so nimwe aba actually mugyende muteere akaruuru abaana abato mugyende muteere akaruuru hariho obu mbaire ningaaniira nawe yagira ngu ah nyowe station yangye eri hare hmm. naamugira ngu aa ah, oreebekye ngu ateera akaruru Uganda tukiine obusingye mureebe omu bureeberezi omu twinemu empungi eza Sudan, eza Congo, eza Eritrea, eza eza Sudan mbwenu hati nimwe nimwenda naitwe tuze omu kurabanamu nk'okwo? Ekyo nikiza kubaho waaba otataire karuru kaawe okagira obusingye okabaasa kutunga eki orikwenda Omwebembezi, Mutakaaza omu kukwata esente. Empiiha, Empiiha ezireetsire obuzibu. Empiiha zikaguza Yesu, Mwana wa Ruhanga. N'ahabw'ekyo twerinde. Hariho abantu abaine esente. Abo nimbateerera omuranga. Bantu mwe. Waaba ori oinemu ediini, omutima gw'ediini, ori Omukaturiki, ori Omukristaayo, ori Omusiraamu, oine omutima gw'ediini, otakwata esente y'omuntu, ngu nibwo oraamuheereza akaruuru. Aa, ogwo, ogwo ekyo niba kitari ky'obwa Ruhanga, esente zo zirekye, kwonka omuteerere akaruuru ou orikwenda kandi ohikire. Imwe abarikukunda esente, abarikureebeka ngu ediini yaanyu mwagyeebwa, mwayenda kugita aha rubaju, tokyenda kuba Musiraamu, tokyenda kuba Mukristaayo, tokyenda kuba Mukaturiki, nooyenda omube waaruga omu karuuru, iwe esente zi, gyakiire ozirye. nk'abanya-Uganda oku bakugamba kwonka ateerera omuntu ohikire ahabw'okuba atakuza kumanya ou ateerera. Omureeberezi, omuntu naabaasa kwebuuza omuntu ahikire niwooha? Omuntu ohikire n'omuntu oine rukundo, omuntu orikumanya. By the way, tubanze n'okumanya namba wani. Hariho abatakumanya. Omuntu noomureeba oreeba ngu takumanya, omuntu noomureeba oreeba ngu takushoborokyerwa, manya kuriya omu paramenti abaana nibashogota orujungu. Abaana bashogote ebigambo omuntu nahikayo nayebuuza nareeba firimu Ona shi mazima iwe noyenda omwebembezi waawe abe ari omuri abo abakureeba firimu ku baragyere kuteera akaruuru nagira ngu naanye nahinguza n'eki yahinguza atakukimanya takumanya eki bariyo nibagaaniiraho mbwenu ogwo niwe waakuba ahikire kandi oreeba omuntu orikukunda abantu orikukunda kukorera abantu hati abantu abakukunda empiiha iwe teera akashushani oreebe. Hariho abantu abaabaire nibebembeza esente omu buruura obw'emyaka etaano ehweire hataba abantu esente zibakabaho n'okugaruka tibagarukire ku baagiireyo omu paramenti baaza kuronda esente ezi baashohwize baine za looni baine amabanja nyowe niinyenda kubagambira hariho MP omwe omu bureeberezi bwangye bw'Ankole owaabaire ari omu Paramenti. Bwanyima hati harabireho ebishanja bibiri tinkagarukaga kumureeba n'aha mukoro gwona ahabw'okuba mukamumaramu esente zoona. Kwonka toroorera omuntu ohikire, oshemeire reero nawe aze yaakukorere, akureetere eby'amashomero, akureetere eby'amarwariro kandi okukira ebindi ateese omu Paramenti. Abamwe nibagira ngu omuntu naaza kutunyuururirayo ebintu kwonka. Yaaba atabaasize kushaka, yaaba atabaasize kuteesa omu paramenti akazamu akashoboorora, nabwo nooba nookora busha. Mbwenu nitubashaba muteerere abantu abahikire, mutatwaratwarwa esente, kandi nitushaba ngu n'aba securite mureebekye ngu abantu boona baateera gye akaruuru omu busingye batakaabagura ahabw'okuba abantu abamwe nibabagura. Na Yesu abaabaire nibarinda ekituuro kya Yesu, bakagyezaho kubaha esente ngu bashoborore bagyere ngu omutumbi bagwibire noreeba enguzi n'omu bwa Yesu eka eriho so ninyesiga ngu tuza kuteera obururu omu busingye omu buteeka